A ma'r darlleniad hyn o'n dod o lyfr Colosiaid, yy pennod un, adnod 13 i 23. Felly Colosiaid un, adnod 13 i 23. Waredodd ni o afael y tywyllwch, a'n trosglwyddo i deyrnas ei anwyl fab. Yn yr hwn a mae i ni brynedigaeth, sef maddeuant ein pechodau. Hwn yw deilwr Duw anweledig, cyntaf fynedig yr holl greadigaeth, oherwydd ynddo ef y creuwyd pob peth yn y nefoedd, ac ar y ddaear, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau, ac awdurdodau. Trwyddo ef, ac ar ei fwyn ef, mae pob peth wedi ei greu. Y mae ef yn bod cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd-sefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf yn edig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd gwelodd Duw yn dda i'w holl gyflawnder preswylio ynddo ef. A thrwyddo ef, ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes, i gymodi pob peth ag ef ei hun, y pethau sydd ar y ddaear a'r pethau sydd yn y nefoedd. Yr oeddech chwithau ar un adeg wedi ymddieithrio ac yn, el, ac yn elyniaethus eich meddwl, a'ch gweithredoedd yn ddrwg. Ond yn nawr fe'ch cymododd, yng nghorff ei gnawd, trwy ei farwolaeth, i'ch cyflwyno'n sanctaidd, a di-fai a di-feddwl ger ei fron. Ond y mae'n rhaid i chwi barhau yn eich rhydd, yn gadarn a di-ysog, a pheidio â symud oddi wrth obaith yr efengyl a glywsoch. Dyma'r efengyl a bregethwyd ym mhob rhan o'r greadigaeth dan y nef, a'r efengyl y deuthum i, i mi, Paul, yn weinidog iddi. Diolch.
Diolch, Cerion. Draw at ti, John.
Diolch, Rod. A noswaith dda, phawb. Um, byddwch chi'n clywed falle bod llais fi yn bach yn fwy isel na fel arfer, o fi'n canu'r bas heno. Chi'n gweud hwnna'n Cymraeg, canu'r bass yn lle um, tenor fel, fel arfer, achos mae anwyd bach gyda fi. Dwi'n teimlo bach yn um, y llais fi. Wy'n mwynhau e, mwynhau cael llais isel. Ond uh, heno, ni'n ni mynd i siarad am Colosiad un. Just yn dechrau yn meddwl bod y cyfle yma, fel, y, fel oedd Rodri yn dweud, y cyfnod yma, wedi bod yn cyfnod anodd i pawb, um, cyfnod um, sydd gyda fel llawn o problemau, cyfnod llawn um, pethau drist hefyd ar y newyddion a mewn bywyd hynny. Ond hefyd mae rhai pobl wedi dweud falle chi wedi dechrau teimlo bod yn cyfle i ni hefyd ail gyfeirio um, bywyd hynny, ail meddwl sut ni'n byw, um, ail adeiladu pethau oedd yn normal o flaen a mae wedi cael ei um, um, fel tr traws newydd dros y dwy flynedd nesaf. So sut gallwn ni bwrw ymlaen, sut gallwn ni cario ymlaen, um, sut gallwn ni ail adeiladu bywydau ni um, am yr blynyddau sydd yn, um, sydd yn ddod. Wel, fi'n meddwl falle allwn ni tynnu um, a tudalen allan o llyfr Bois o America. Dad a'r mab, oedden nhw'n adeiladu uh, tŷ fel dream house nhw ar uh, bwys y traeth yn Florida, yn, um, yn America. Yn 2017, oedden nhw'n gorffen y tŷ yma, oedd yn, oedd yn cael ei adeiladu, adeiladu ar y row gyntaf o'r tai ar y môr, um, bron a bod fel, oedd e wedi cael ei adeiladu ar y um, tywod, ni'n gwybod storys amdano hwnna. Ond oedd nhw'n adeiladu er mor dda, oedd yr dad wedi dweud, we wanted to build it for the big one. Um, oedd nhw'n gwybod bydd hurricane ar y ffordd, rhyw A oedd yn gorffen yr adeilad 2017, a 2018 roedd Hurricane Michael wedi dod, hurricane anferth iawn. Chi'n gallu googlo'r Um, as chi'n chwilio Only House Left Standing, Hurricane Michael, rhywbeth fel yna, byddwch chi'n gweld llun o'r tŷ yma. A mae'n incredible, mae'n y drone footage o'r New York Times neu rhywbeth sydd wedi mynd dros yr traeth yma, a chi'n gallu gweld bron pob adeilad wedi cael eu cnocio lawr a hollol fel golchi i ffwrdd, heb lawr un adeilad yma ar yr stretch o'r um, uh, trath yna. Dim ond un sydd yna, a mae'n edrych yn brand new. Does dim byd sydd yn wrong gyda fe. Um, pam? Achos ydyn nhw'n adeiladu e i paratoi am yr big one. Oedden nhw ddim jyst yn adeiladu'r sylfeini yn dda iawn, oedden nhw'n adeiladu pob peth ar yr adeilad yn dda. So, fel arfer ni'n dweud, ni'n siarad am sylfaen a dweud fel, put your feet on the rock, adeiladu ar y sylfaen dda, a wneud, gwneud siŵr bod chi'n adeiladu eich bywyd ar Iesu. Dechrau gyda sylfe, syl, um, sylfaen dda, byddwch chi yn hollol iawn. Weithiau, fi'n meddwl, gallwn ni cam ddefnyddio, cam ddefnyddio neu cam ddeall hwnna i sylwi ei gweld bod mae'n dda i dechrau gyda Iesu, ond wedyn gallwn ni symud ymlaen i rhywbeth arall. Wel, dechrau gyda Iesu, wedyn adeiladu gyda rhywbeth arall. A fi eisiau gweld, os chi'n cymryd yr tudalen allan o'r llyfr y boes yna o'r um, Florida, byddwch chi'n gweld, oedden nhw ddim jyst yn adeiladu y sylfaen yn dda, oedden nhw'n adeiladu pob darn o'r tŷ yn barod am yr hurricane. Oedd nhw, os ydych chi'n mynd i darllen yr erthigol, chi'n gallu gweud 40 foot pylons, oedd nhw'n rhoi 40 feet lawr mewn i'r tywod. Um, oedd nhw'n defnyddio'r a fel penderfynu defnyddio'r screws gwahanol ar pob darn o'r tŷ. So oedd yn hollol perffaith, oedd yn edrych yn brand new ar ôl y hurricane. So sut gallwn ni wneud hwnna? Ddim ond just dechrau gyda Iesu, so ddim just dechrau gyda Iesu, ond cario ymlaen, adeiladu pob moddfed o'r bywyd ni gyda'r Iesu fel y building blocks. Yw hwnna'n gwneud sens? So dyna lle ni'n mynd, colosiad um, uh, penod un, achos dyna'r problem oedd gyda'r colosiad. Oedd Mae ffrind Paul, Epaffras, wedi bod yn Colosi. Ar ôl clywed Paul yn siarad yn Ephesus, siŵr o fod, oedd e'n dod yn Cristion, oedd e'n mynd â'r efengyl nôl i'r ffrindiau a'r teulu yn Colosi, a oedd yn pasio'r yr efengyl ymlaen i nhw, a oedd nhw wedi adeiladu capel fyna. Wedyn oedd gau athrawon o rywsut wedi dod o'r tu fewn i'r eglwys, a oedd nhw yn dweud, da iawn, mae Paul a'r Epaffras nhw wedi gwneud job da iawn o dechrau sylfaen da, Ond gallwn ni helpu chi gorffen yr job gyda rhywbeth arall, gyda'r beth bynnag oedden nhw'n dweud, chi'n gallu darllen yr gweddill o'r collasiad i gweld beth oedd nhw yn um, uh, cynnig fel building blocks arall, ond oedd e ddim yn Iesu, oedd nhw'n dweud, iawn i dechrau gyda Iesu, ond mae rhaid i ni symud ymlaen i rhywbeth arall os ni'n mynd i wneud y job yn dda, os ni'n mynd i gorffen y job. So beth fi eisiau wneud heddiw yw mynd nôl i beth mae Paul yn dechrau gyda fe. um, mae dechrau gyda'r um, llygad ar Iesu, i gweld pwy yr Iesu a sut gallwn ni adeiladu pob moddfed o'r bywyd ni ar Iesu. So mae tri peth gyda fi heddiw. Byddwn ni'n e-, edrych, um, byddwn ni'n darllen mwy na beth ni'n byddwn ni'n um, palu heddiw, ond am nod 15, um, tan, 10, tan 20, byddwn ni'n really canolbwyntio arno hynna. Byddwn ni'n gweld tri peth. Mae Iesu yn goreuwch a creadigaeth. So mae rhaid i ni adeiladu pob, um, ei, pob eiliad o'r pob dirnod ar Iesu. Mae'n dros y creadigaeth. So ddim jyst di syl yw dirnod Iesu, ond um, ddim jyst fel um, pethau ysbrydol yw pethau sydd yn um, sy'n bier dew, ond pob moddfed, pob eiliad, pob dydd. A wedyn yr ail peth bydd god, Iesu yw godewch yr eglwys. So pob peth ysbrydol, pob peth, um, gallwn ni meddwl am yr fel um, fel y Kingdom of God, mae'n rhywbeth uh, sydd yn cyfro pob peth, sy'n dechrau fel hedyn mwstard a sy'n tyfu mewn i'r um, coeden mawr iawn. So mae'r Iesu dros yr eglwys, um, so mae'n goruwch. Mae'n digon i ni adeiladu bywyd ysbrydol ni ar Iesu. A wedyn mae'r Iesu goruwch y dyfodol. So os, ni, os oedd wedi dechrau'r bywyd, um, byddwn ni'n gorffen bywydau ni. um, a dechrau um, gyda'r bywyd Iesu ar ôl yr amser yma wedi mynd. So, gallwn ni dechrau ar y, ar y dechrau. Yn gyntaf, mae Christ goreuwch yr holl greadigaeth. Um, edrychwch ar sawl gwaith, os chi'n edrych ar y adnodau yma, 15 ymlaen, sawl waith mae'r mae geiriau ynddo ef, neu yn yr hwn, neu trwyddo ef, neu y mae ef yn um, yn rhywbeth, fel, so chi'n gweld pwy yw Iesu. Chi'n gweld bod Iesu yw goreuwch pob peth, fel oedd Abraham Cowper wedi dweud, meddwch chi'n i clywed fi yn dweud hwn sawl gwaith, fi'n siŵr. Um, there's not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who's sovereign over all, does not cry mine. Does dim moddfed. Dyw Iesu ddim yn claimio, dyw Iesu ddim yn cymryd a dweud, dyma rhywbeth sy'n bia i fi. So mae greadigaeth yn bodoli achos Christ oedd yn dechrau fe. A mae dim ond yn bodoli achos Christ. Fe creodd popeth, fe sy'n cynnal popeth, fe sy'n rheoli dros popeth, a mae popeth yn perthyn iddo fe. Christ yw'r etifedd heiddiannol. Dyna'r beth yma, firstborn yn Saesneg yn, yn meddwl. Dwi e ddim yn bod Iesu yw'r un sydd wedi cael ei creu yn gyntaf, um, nawr Iesu yw'r un sydd wedi creu popeth sydd wedi cael ei creu. So mae hwn yn meddwl am yr um, etifedd heiddiannol, bod yn fe yw'r un sydd yn berchen sy'n bu ar pob beth. So meddyliwch am, am ymleiliad, beth ydy hwnna'n golygu? Mae'n golygu bod pob peth fel DNA, y pethau mwyaf fach yn y byd, a pethau fel y planedau, Iesu yw'r un sy'n biau'r nhw i gyd. A popeth sydd yn um, fel sy'n blow your everything that blows our minds, popeth sydd yn fawr a popeth sydd yn fach a mor mundane hefyd. So meddyliwch am eiliad am facwn. Bacwn, os chi ddim wedi clywed hynna. Sut mae bacwn yn adela yn um, arwain ni at Iesu? Sut mae bacwn yn pregethu pregeth wrth, um, wrth ni amdano Iesu? Wel, oedd bacwn yn dod o'r mochyn, a mae mochyn yn peth mwy o'r erchill, erchill mwy o'r hogleol, a mwy o'r disgusting yn yr holl fferm. Mae rhai o pobl yn claimio bod nhw'n actually yn golchi pethau, fi ddim yn siŵr. Mae'r um, pig pens yn uh, lle fydd, fyddwch chi ddim yn hoffi gwario gymaint o amser gyda'r mochyn. Ond trwy'r marwolaeth, a gyda'r bach o halen a'r mwg, mae'r bacwn, mae'r mochyn yn troi mewn i rhywbeth mwy o hogleuol mewn ffordd da yn y byd sydd mwy ar um, delicious, sydd mwy ar um, dda na unrhyw beth arall, fi'n meddwl. Oes na unrhyw beth sydd yn fwy delicious na'r bacwn? Sorry os chi'n vegetarian, yn um, ymddeheirio. Ond ydych chi'n gweld, mae rhywbeth mor mundane yn y byd, rhywbeth ni'n bita bron pob dydd, os chi'n bita cig, sausages, unrhyw beth, yn dechrau gyda rhywbeth sydd yn fel um, hyll, yn gorffen wedi cael ei troi mewn trwy marwolaeth mewn i rhywbeth sydd yn prydferth iawn. Mae hwn yn pregethu pregeth amdano Iesu, ydy? Um, achos dyma'r byd Iesu. Mae'r Iesu wedi um, llenwi y byd yma gyda'r pethau sydd yn arwain ni at o fe. Iesu yn wneud hwnna i ni. Ni ydy'r pobl sydd wedi pechu, ni ydy'r pobl sydd yn bell i ffwrdd o Dduw. Really, by rights, dwi ddew, siwr o fod, ddim eisiau gwario lot o amser gyda ni, ond trwy marwolaeth, marwolaeth Iesu, a ni yn marw gyda fe, mae'n troi ni mewn i rhyw, rhyw pobl, rhyw graig iddo Iesu sydd yn hogle prydferth, um, sydd yn rhywbeth delicious, sydd yn rhywbeth mae rili really eisiau cael reit mewn i'r canol y nefoedd gyda fe am byth. So dyma'r bywyd, dyma'r byd um, Iesu. Iesu wedi dechrau pethau, mae pob peth sydd yn y byd, sydd yn dda, sydd yn um, dda iawn, fel oedd yn drwy'r ar y dechrau, oedden nhw i gyd yn dod o'r meddwl dew, trwy'r pŵer Iesu, um, trwy'r gair Iesu mewn y pŵer yr ysbryd glan. So, chi'n gallu meddwl, os, um, os, os ni'n meddwl am eiliad, sut ni'n camddefnyddio'r byd, am gallwn ni meddwl rhywbeth, a blasu rhywbeth am yr amynedd Dyw sydd gyda ni. Os ni'n gweld y byd i gyd sydd o dan traed Iesu, a gweld sut ni'n tri, sut ni'n trin y byd, a sut ni'n trin y pobl y Dyw wedi creu, ni'n gallu gweld rhywbeth am yr amynedd Dyw. So gyda Iesu, mae gyda pob pŵer dros pob peth. Mae'r byw, a mae'r bywyd yn fyw achos Iesu. So dylen ni adeiladu bywyd â ni pob dydd, ddim jyst un diwrnod yr wythnos, pob dydd, pob um, uh, moddfed, pob eiliad ar Iesu, er mwyn gogoneddu Iesu. Wel, yr ail peth, mae Christ goruwch yr eglwys. Goruwch yr eglwys achos oedd yn marw dros yr eglwys, am achos oedd yn cael ei enni yn gyntaf trwy'r marwolaeth. Nawch chi wedi gweld hwnna? So adnod 18. Rydyn ni'n edrych arno nawr. Mae'r eglwys yn bodoli achos Christ. Na beth yw'r eglwys? Wel, yr eglwys yw y pobl y mae Dyw wedi ddatguddio ei hun iddyn nhw a wedi ei cymodi a fe ei, hei, ei hun. Mae Iesu yn digonol i ddod â ni at ddiw ac i roi pob peth sydd angen arnom ni. Mae'r Iesu yw'r um, um, yr un sydd yn dangos Duw i ni, yr, yr un sydd yn um, ddatguddio Duw i ni ac i gymod i ni a Dduw. Os ych chi eisiau gwybod am Duw, edrychwch ar Iesu. Os ych chi'n gweld Iesu, chi'n deall rhywbeth am Duw. Um, Iesu yw'r delw yr Duw anweledig. So, os ni eisiau um, gwybod unrhyw beth yn gwir yn yr, fel amdano'r pethau sydd yn ysbrydol, mae rhaid i ni dechrau gyda Iesu. Os chi eisiau nabod Dyw, dewch at Iesu. Os chi eisiau cysur go iawn wrth ddew, o'r, or ysbryd lan sydd yr un sydd yn rhoi cysur um, gwir i ni, wel, dewch at Iesu. Neu gofyn iddo fe am yr ysbryd. os chi eisiau maddeuant, dewch at Iesu. Um, hyd yn oed os, os chi ddim eisiau, um, mae rhaid i ni dewch at Iesu, achos does dim lle arall gwerth mynd. Iesu yw'r un sydd wedi dechrau'r byd, Iesu yw'r un sydd wedi dechrau'r eglwys, Iesu yw'r un sydd yn um, pwrpas yr byd, Iesu yw'r un sydd yn pwrpas yr eglwys. Ond beth am ein pechod ni? Beth am y pethau oedd Peter yn siarad amdano o'r blaen? Ni'n dod at Iesu, ni'n dod at y groes, a ni'n gweld bod ni'n ddim yn glan, am bod ni ddim yn um, heiddi, dod yn agos at ddiw, so beth gallwn ni wneud? Wel, mae rhaid i Iesu, mae rhaid i ddiw wneud rhywbeth amdano hwnna. Tyber os chi'n cofio'r Olympics, fel mis neu dau yn ôl nawr, um, chi'n cofio'r boes Prydain, 4 by 100 metres relay, oedden nhw'n ennill medal, wedyn wythnos neu dau ar ôl, oedd, um, fi'n meddwl Chris Uja, oedd e un o'r um, athletes o Prydain, wedi cael positive drugs test, oedd e wedi defnyddio rhyw fath o performance enhancing drugs, so oedd nhw wedi cael ei disqualifio. Oedd Chris Uja wedi gwneud rhywbeth, a'r tîm i gyd wedi cael ei disqualifio. So, dychmygwch nawr, os rhywun o'r tîm China yn dod draw i dweud i Chris, oh Chris, fi'n maddau ti, Um, Mae'n iawn, paid poeni amdano beth ti wedi rhoi ni, neu beth ti wedi gwneud i ni. Um, ni'n maddau ti. Bydd yn hollol rhyfedd os oedd rhywun o'r tîm hollol gwahanol yn dod draw i maddau Chris Uja. Na, mae rhaid i rhywun sydd wedi cael ei brifo ganddo fe, sydd wedi cael ei meddwl nhw yn cymryd i ffwrdd, mae rhaid i nhw dod draw a wneud yn iawn. Mae rhaid cael yn cymodi ar y person sydd wedi cael ei frifo. A dyma beth mae Dyw yn wneud i ni. Mae'r Iesu, ac os oedd e'n Duw yn y cnawd, trwy Iesu, um, gallwn ni'n cael ein cymodi a Duw, ond dim ond Duw sy'n gallu cymodi ni a fe ei hun. So dyna beth oedd Iesu yn neud. Mae Iesu yw Duw ei hun. Um, so mae e'n maddau ni, mae'n, os ni'n mynd nôl at adnod 13, Iesu yw'r un sydd wedi symud ni allan, sydd wedi achub ni o'r tywyllwch a dod â ni mewn i'r deyrnas um, ei hun, deir, deyrnas y mab. So felly, ydych chi'n gweld, Christ yw pen yr eglwys, achos bod e wedi wneud hwnna. Mae wedi um, tywall ei waed dros da ni. So beth yw'r pwynt, beth yw'r job yr eglwys, beth yw'r job ni fel pobl Dyw? Wel, ddim, ddim just defnyddio pob moddfed, pob eiliad, pob brechdan bacwn fel ffordd o gogoneddu Iesu, ond defnyddio pob peth sydd gyda ni fel teulu um, er mwyn gogoneddu Iesu. uh, fel pob peth sydd gyda ni fel teulu ysbrydol. So pregethu Iesu yr unig, gweddio'r tad trwy Iesu yn unig, canu i Iesu, a fel Iesu, Iesu, roi ti'n ddigon, roi ti yn llawer mwy na'r byd. Yn, mae rhaid i ni meddwl am Iesu, yn llenwi'r meddwl ni gyda'r um, gyda'r fe, arwain eraill at Iesu. Welodd Philip a Nathanio. Chi'n clywed y stori yna? Edrychwch nôl ar Iowan, penod un. Mae'n stori prydferth iawn, lle mae'r un ffrind yn arwain y llall yn dweud, tyd i gweld dyn, ni meddwl falle bydd Messiah ydy hwn. A mae'n un arall yn dweud, oh, mae'n dod o'r Galilee, mae'n dod o Nazareth, does dim byd da sy'n dod allan yn fyna. Gallwn ni dweud hwnna am unrhyw um, fel llenwch y bwlch gyda'r dinas neu pentre a chi ddim yn hoffi um, lot, ond ddim byd sy'n dod yn dda allan o Nazareth. Ond mae'r ffrind yn dweud, just tydi weld, just tydi weld Iesu, a bydd ei yn dangos ei hun i ti. A, a mae e'n, Iesu yw'r un sydd yn siarad gyda'r Nathaniel pryd mae Philip yn dweud, just tyd. So dyna beth ni'n neud, arwain eraill at Iesu, ddim just at, well, ddim o gwbl at religion, ddim o gwbl at oedfa'r Sul, ond ni'n arwain pobl at Iesu trwy oedfa'r Sul, trwy uh, eglwys, trwy'r um, pethau ni'n neud gyda'n gilydd. So, ni'n dysgu eraill i gadw gorchmynion Iesu. Ni'n dysgu'r plant sut i gweddio i Iesu. Ni'n caru Iesu dros pob beth. Am Iesu yw'r canol pob peth. Bywyd ni, pob dydd, everyday life, ond hefyd bywyd yr eglwys. A'r trydydd peth, ni wedi siarad am bywyd, bob dydd ni wedi siarad am bywyd yr eglwys, beth am dywydd am bywyd? Wel, Iesu yn trydydd, mae Christ yw, go, uh, Christ gorywch y dyfodol. Felly mae'n ddigonol i cadw ni, a digonol i, i cadw, cadw ni yn ddiogel am holl ffordd i'r nefoedd. So mae'n am dyfodol ni yn bodoli achos Christ. Nid jyst yr byd, nid jyst yr eglwys, ond dyfodol ni hefyd. Achos Christ, ni'n gallu bod yn siŵr, fel oedd Job, os ydych chi'n um, darllen uh, Job penod 19, arno 25 a 26, mae'n dweud rhywbeth fel hwn. Oherwydd um, gwn fod fy am, am, amddiffynwr yn fyw ac y saif o'n plaid yn, dyw, yn y diwedd, Ac wedi i'm croen ddifa fel hyn, eto o'm cnawd caf weld Duw. Oedd Job yn edrych ymlaen. Job oedd, ni'n meddwl, oedd yr um, llyfr mwyaf hen yn y Beibl. So reit o'r dechrau, oedd pobl yn dechrau nabod Duw, oedd nhw'n edrych ymlaen i'r diwedd y byd a dechrau'r penod, yr ail penod, um, edrych ymlaen at gweld Iesu ar diwedd y byd. A dyma beth ni'n gweld yn adnod 18 eto. Achos oedd Iesu wedi mynd trwy'r marwolaeth, a mae'r Iesu yn mynd uh, i arwain pobl trwy marwolaeth. Mae'n yr un sydd wedi cael ei enni gyntaf o'r marwolaeth. So dyma'r eto'r gair yna. A tro yma mae'n mae'n meddwl, Iesu yw'r un gyntaf sydd wedi mynd trwy'r marwolaeth, a mae hwnna'n meddwl bydd pobl yn dilyn e. A bydd pobl yn dilyn Iesu, a mae hwnna'n meddwl mae'n goreuwch y dyfodol. Iesu yw'r un sy'n brenin, ddim just y byd yma, neu just yr capel, yr, yr eglwys, y pobl sydd yn um, ysbrydol, ond mae Iesu yw'r un sy'n goreuwch pob peth. Dyna'r gobaith, ydy e? bod rhywun wedi mynd trwy marwolaeth cyn ni. Dyna'r bwer yn gallu curo marwolaeth. Os yw Christ mor bwer ysau hyn, os yw e goreuwch ein dyfodol, gallwn ni ei drystio e, ei fod yn ddigonol, i gadw ni yn saff yn y dyfodol. So beth mwy sydd angen, sydd angen i fynd â ni yn ddiogel adre? Pwy arall sy'n gallu darparu popeth ni angen pob dydd? Pam bod ni'n poeni amdano unrhyw beth? Mae'r pŵer yna er mwyn gwaith, er mwyn gweithio yn yr eglwys. Pryd ni'n ni drist a drist dros y ffaith bod pobl ddim yn really eisiau gwrando i ni. Ni'n gwybod bod neges da iawn gyda ni, neges sydd yn gallu helpu pobl i gwynebu marwolaeth. Ni'n gwybod bod um, Iesu yn pen dros yr eglwys, pen yr eglwys. So, gallwn ni'n ni, gwybod, os mae'n gallu curo marwolaeth, mae'n gallu curo'r blinder sy'n dros pobl. Um, lle mae pobl jyst ddim eisiau really gwybod lot am dan ei Iesu. Ni'n gallu gwybod, na, mae brenin dros yr eglwys sydd yn mynd i troi'r eglwys o'r hedyn mwstard mewn i'r um, coeden anferth. Mae brenin sy'n mynd i troi'r pebl fel tywod bach o'r bren, um, uh, fel y kingdom o'r um, y nefoedd sy'n mynd i troi ar carreg bach y mewn i'r mynydd sy'n mynd i llenwi yr byd. So, sy'n angen poeni. Os ni'n gwynebu marwolaeth, os ni'n gwynebu um, y salwch, os ni'n gwynebu unrhyw beth sydd yn rhoi ofn i ni, sy'n angen poeni, os ni'n gwynebu pobl sydd ddim eisiau gwybod am Iesu, ni'n gwybod bod brenin sydd gyda ni, um, sy'n mynd i bod dros y byd, sydd yn yr un sydd goreuwch y dyfodol, sydd yn yr un sydd dros a goreuwch yr eglwys, sy'n goreuwch yr creadigaeth i gyd. So chi'n gweld, achos bod Iesu goreuwch pob dyn, uh, pob dim, um, mae'n ddigonol i ni. Dych chi'n yng Nghrist? Um, Dyma'r beth mae'r Paul yn gofyn i ni yn Colosiad. Ydych chi yng Nghrist? Wel, dyn chi yng Nghrist. Arhoswch ynddo. Mae popeth sydd gyda chi. Cadio ymlaen adeiladu um, eich bywyd. Dim jyst arno Christ, ond gyda'r Christ, pob dydd. Gyda'r Christ mewn pob peth. Um, ydych chi'n nabod e? O, dewch i nabod e yn mwy. Cario ymlaen, adeiladu'r tu yma. Dewis y screws sydd yn um, atgoffa chi o'r Crist. Dewis yr uh, waliau, dewis y briciau, dewis yr to, dewis pob peth um, sydd yn dod o'r Crist, sydd yn um, gyda'r hoglu'r Crist arno fe, um, sydd yn atgoffa chi, sydd yn admoen i chi at Grist. A um, adeiladwch eich bywyd, ddim jyst ar y graig, ond adeiladwch y gyda'r graig, y graig Iesu. Amen.